Kien fil-bidu tas snin design li BirdLife Malta, wara s-suċċess tal-ħolqien ta' riserva naturali tal-Adira, ippreżentat pjani lill-Gvern biex isir ir-restawr tal-art mistadra tax-Xemxija, fit-tarf tal-Wied tal-Pwales. Is-sit kien ilu snin fi stat ta' degradazzjoni. Ix-xogħlijiet bdew fis-sajf tal-1991 u wara żewġt isjuf is-simar kienet ġiet trasformata fil-ġawra li hija llum. Imma sit bħal dan kif jiġi maniġjat? Kif ikun deċiż x'xogħol għandu jsir, meta u f'liema partijiet għandu jsir ix-xogħol? Il-maniġment tar-riserva jasal għat-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet bis-saħħa tar-riċerka. Ir-riċerka u x-xjenza jipprovduna b'dejta u tagħrif imprezzabbli li imbagħad jippermettilna nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet meta niġu biex nimplimentaw il-pjani għall-immaniġġjar tal-habitat. B'dan f'moħħu il-management tas-simar iddeċieda li jalloka spazju fi ħdan ir-riserva naturali fejn il-pubbliku ikun jista' jara bajnejh il-ħidma differenti ta' riċerka illi ssir fis-sit. Possibilment l-aktar importanti hija l-ħidma relatata mal-parametri tal-kwalità tal-ilma, minħabba li bla dubju ta' xejn il-kwalità tal-ilma hija kruċjali għall-benesseri tal-post. Fost il-kejl li jittieħed b'mod regolari b'rabta mal-ilma biex jiġi ssorveljat hemm dak marbut mas-salinità, il-livelli tal-ossiġnu, in-nitrati u l-pH. Dawn il-parametri kollha flimkien ma' oħrajn jagħtuna l-għodda biex niżguraw li l-ilma fir-riserva li jospita fih il-ħuta nazzjonali ta' Malta, il-bużaq, jiġi mmonitorjat. L-ilma fis-simar hu salmastru fin-natura tiegħu, li jfisser li fix-xitwa, wara l-istaġun tax-xita, l-ilma jsir kważi ilma ħelu. Imma aktar tard fis-sajf, il-livell tal-imluħa jogħla sew, saħansitra iktar mill-ilma baħar, kaġun tal-evaporazzjoni. Huwa affaxxinanti kif il-ħajja naturali fosthom dik tal-ħut u l-għadd ta' kreaturi akwatiċi oħra tibqa' għaddejja qisu mhu xejn, minkejja dawn il-bidliet marbuta mal-istaġuni. Jinġabar ukoll b'mod regolari tagħrif dwar il-flora, l-aktar dik li hija tipika għall-ħabitati tal-ilma salmastru. Id-diversi speċi ta' flora huma indikatur tajjeb ħafna tal-istat tal-post. Kuntrarju għal ħabitati oħra, l-art mistagħdra tieħu l-ħajja l-aktar fix-xhur tas-sajf, meta l-livelli tal-ilma jitbaxxew u jinkixef ix-xatt, li malajr jimtela bil-ħajja. Minbarra r-riċerka dwar l-għasafar, li fis-simar issir l-aktar fil-Bird Ringing Station, il-management jagħmel ukoll xogħlijiet oħra ta' riċerka dwar speċi differenti, bħal mazzarell il-friefet il-lejl, kamaleonti u qniefet. Studju mifrux fuq tliet snin li għadu għaddej dwar il-mazzarell tas-simar qed jipprovdi informazzjoni dwar l-importanza tal-għadajjar żgħar tal-ilma ħelu li huma mifruxin mar-riserva għas-suċċess tat-tgħammir ta' dawn l-insetti. Riċerkaturi investigaw qoxra ta' barra li jkunu bidlu dawn l-insetti magħrufa bħala exuvia biex jistabbilixxu l-ispeċi u l-ammont ta' mazzarell li jbejjet hawnhekk. Forsi ftit huma dawk li jafu li ċ-ċiklu tal-ħajja tal-mazzarell jinkludi l-fażi meta jbid il-bajd, larva li tqatta' xhur fl-ilma u finalment il-mazzarell li joħroġ minnha meta l-larva timmatura. Hawnhekk, fiċ-Ċentru ta' Riċerka, tista' tara ftit mill-exuvia u tammira n-natura delikata ta' dawn l-insetti. Grupp ieħor ta' insetti li fuqu jsir studju speċifiku huma l-baħrijiet. Dawn jinqabdu permezz ta' nases apposta li jiġu armati darba fix-xahar bil-lejl, u l-għada filgħodu qabel jinħelsu mingħajr ma ssirilhom l-ebda ħsara jittieħdu ritratti tagħhom. Imbagħad blajnuna ta' espert lokali, ħafna mill-ispeċi jiġu identifikati flimkien mal-veġetazzjoni prinċipali li fuqha jiddependi għall-ikel ix-xagħat tagħhom. Dan jitfa' dawl importanti fuq li ma' speċi ta' siġar, arbuxelli u ħxejjex huma importanti għar-riserva minħabba li sew ix-xagħat kif ukoll il-baħrijiet huma komponent kruċjali għall-katina tal-ikel fir-Riserva Naturali tas-Simar. Mammiferu ieħor li jiddependi fuq baħrijiet bħala parti mid-dieta tiegħu huma l-friefet il-lejl. Diversi friefet il-lejl jistgħu jiġu nnutati jittajru fuq ir-riserva meta jkun qed jisbaħ jew jidlam. U dan l-aħħar imbeda studju ġdid li permezz tiegħu qed jinqabdu, jiġu identifikati u irringjati dawn il-mammiferi żgħar li imbagħad jerġgħu jinħelsu. Xi speċi ta' friefet il-lejl jippreferu jikkaċċjaw għall-ikel fuq l-ilma, waqt li speċi oħrajn itiru fis-siġar. Xi wħud minn dawn l-ispeċi ipassu, oħrajn le. Uħud huma pjuttost rari u jeħtieġu miżuri addizzjonali ta' konservazzjoni biex tkun aċċertata s-sopravivenza tagħhom. L-istudju li qed isir qed jgħinna niġbru aktar informazzjoni utli dwar dawn il-ħlejjaq sabiex inkunu nistgħu nħejju pjani ta' immaniġġjar futuri għas-sit u għall-ispeċi nfushom. Speċi oħrajn ukoll preżenti fis-simgħar u daqstant ieħor importanti għal raġunijiet diversi huma l-qniefed u l-kamaleonte. Anke f'dan il-każ isiru studji regolari u sistematiċi li normalment isiru matul il-lejl meta hu aktar faċli li dawn l-ispeċi jiġu osservati. Issa morna pass oltre u grazzi għal għajnuna finanzjarja mill-Esplora u għajnuna fil-forma ta' arfin espert mill-Università ta' Malta għamilna radio tagging ta' xi wħud minn dawn l-ispeċi biex nitalmu aktar dwar il-firxa, it-territorji u l-abitudni ta' dawn l-ispeċi ikoniċi. U importanti li jkun enfasizzat il-fatt li l-istudji kollha li jidhru f'dan il-video huma koperti mill-permessi neċessarji tal-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi u li f'kull każ kienet ipprovduta assistenza minn esperti u taħriġ apposta biex ikun żgurat li ma ssir l-ebda ħsara lil kampjuni li qed jiġu studjati. Hawnhekk fiċ-ċentru ta' riċerka tista' tiskopri aktar dwar l-istudju xjentifiku li aħna nwettqu fir-riservi naturali tagħna. Tista' tara wkoll uħud mir-riżultati li aħna kuntenti li naqsmu mal-pubbliku u tikseb ukoll informazzjoni dwar kif taħdem l-ekoloġija tas-sit. Dan iċ-ċentru ma kienx ikun possibbli li ma kienx għall-isponsorship ġeneruż offrut mill-Fondazzjoni Melita li rroddulhom ħajr għas-sapport tagħhom. Wara li żżur iċ-ċentru u titgħallem aktar dwar is-sigrieti tal-art mistadra u l-abitanti tagħha, inħeġġuk tkompli bid-dawra tiegħek mar-riserva sabiex tkun tista' tkompli tammira kemm in-natura ta' madwarna taf tkun sabiħa u unika.